हमरो सबसँ पहिने तऽ हैप्पी फॉर यू काव्य धारा मंचके हम करै छी आ एहि योग अहाँ हमरा बुझलहुँ आओर आमंत्रित केलहुँ अहाँ तऽ बहुत दिनसँ हमरा आमंत्रित केने रही हम अपन समय नहि दऽ पाबि पेलहुँ ओहो भाग्य हमर जे आइ हमरा अहाँ संग जुड़य के मौका भेल हमरा एहि काव्य धारा पर अपन रचना लऽ कऽ आबय के मौका देलहुँ हुए एहि लेल हम सदा अहाँके प्रणाम करै छी और सबसे बहुत ही नीक लागि रहल यऽ कि अहाँ काव्य धारा मे एलहुँ हँ और सबसे पैघ गप छै कि आइ अपन सबके भरदुतिया मैथिली मे अपन सबके मिथिला मे भरदुतिया पाबनि भाय बहिन के बहुत नीक पावन अछि अटूट बंधन के पावन अछि तकर हम सब गोटा के बहुत बहुत शुभकामना संग बधाई देब और हम्म, हम्म। क्षमा नेटवर्क के इशू के कारण हम सब कनिटा लागैए लेट से जुड़लहुँ हँ और सब हम्म। पूरा जतेक भाय बहिन के पर्व भरदुतिया दोसर जगह भैया दूज के लेल लोक मनाबैए तऽ बात तऽ एके छियै छियै भाइये बहिन के पर्व मुदा हर जगह ओकर अलग अलग नाम छै तऽ जतेक भाय हम्म, बहिन अछि ओकरा बहुत रास शुभकामना संग हमर बधाई और अहाँ से आग्रह करब कि एकटा रचना हमरा सबके सुनाबू

सबसँ पहिने तऽ जते लोक हमर लाइफसँ जुड़ल छथिन या जुड़थिन बादमे देखथिन सब गोटाके हमर प्रणाम आओर गोर लागै छनि सब पैघके छोट सबके ढेरो प्यार आशीर्वाद सब सब सदस्यगणके जे सब देखथिन सब गोटाके हमर नाम भेल प्रभा रानी हमर नाम भेल प्रभा रानी जन्म स्थान लेरिया सराय दरभंगा हॉस्पिटल कैंपस नैहर भेल तारा लाही पारिवारिक सामाजिक नाम छनि स्वर्ग पिताजी के नाम छलथि पारिवारिक सामाजिक नाम छनि स्वर्गीय उदय नारायण चौधरी माँ अछि श्रीमती शांति देवी भाई के नाम कपिल देव चौधरी भाभी छत पुष्पा चौधरी ललित नारायण चौधरी और कल्याणी चौधरी पालनहार हमर स्थान पटना सासुर जयदेव पट्टी हम ससुर जी हमर पारिवारिक छलथि नाम छलनि स्वर्गीय दयानंद दास सासू माँ के नाम छनि स्वर्गीय तारा देवी चारि दिया दियोर हमर चारि दियादनी भैंसुर छथिन तीन जेठ दियादनी तीनू माय तुल्य अछि संतान अछि दूटा धिया के माय बौआ के माय छी अहाँ सबके आशीर्वाद मंगे छी हमर दुनू संतान सुख शांति के प्रतीक बने यह अछि हमर छोट सी परिचय
बहुत ही सुंदर परिचय अहाँ के परिचय में सब परिवार के एकदम बढ़िया सन के अहाँ परिचय दिलों बहुत बहुत शुभकामना संग अहाँ के बधाई और नारायण झा जी अपन सबके संग जुड़ गला हैं प्रणाम कर रहा है तो हम प्रणाम करे छी

प्रणाम जय बहुत बहुत माता धन्यवाद जी पहिने राखी वाला भरदुतिया वाला हम बाद मे कहि दै छी हम मिथिला पर लिखने छलहुँ मिथिला समाज पुणे मे भेल छलै पिछला साल सरस्वती पूजा मे प्रोग्राम तऽ ओहि स्टेज पे मतलब हमर छलै कविता तऽ ओहि कविता के हम जी पहिने सबसँ पहिने कहि दै छी ओहिमे मिथिला के वर्णन छै हम अपन रचना केने छी ओ हम जे रचना केने छी भावना जी ओ एकटा गीत पुरान छलै ओहिपर रचना केने छी वाह स्वागत स्वागत ह एक मिनट ठीक छै मैथिली कविता छै शीर्षक छै मैथिल हमर पहचान यौ मधुर बोल टीका चानन मधुर बोल टीका चानन माछ मखान खाय जग मिथिला पान यौ खाय जग मिथिला पान यौ मिठगर स्वर मधुबनी चित्रकला के मिलल विश्व में पहचान यो मिलल विश्व में पहचान यो आय कते सुंदर पावन दिन अछि मिथिला मिथिला मैथिल रचना लऽ कऽ एलहुँ मिथिला समाज पुणे लो गाँव यो एहिमे हम काव्य धारा भी जोड़ि दै छी एलहुँ मैथिल रचना लऽ कऽ एलहुँ हैप्पी फॉर यू काव्य धारा मंच पर यौ मंच पर यौ हमसभ छी मिथिलाके वासी मैथिल हमर नाम यौ मैथिल हमर नाम यौ सीता मढ़ी पुरौना धाम माय सीता जी के जन्म स्थान यो माय सीता जी के जन्म स्थान यो जनकपुर के धनुष यज्ञ मे धीर वीर के टूटल छनि गुमान यौ टूटल छनि गुमान यौ धनुष तोड़तहि राम जी बनला सियापति राम यौ सियापति राम यौ हम सब छी मिथिला के वासी मैथिल हमर नाम यौ मैथिल हमर नाम यौ

हम सब छी मिथिला के वासी मैथिल हमर नाम यो मैथिल हमर नाम यो मंगरौनी थानेश्वर गोस्वामी लक्ष्मीनाथ परमहंस कवि कवि विदेश्वर कपिलेश्वर बाबा कुशेश्वर सिमरिया गंगा धाम यो सिमरिया गंगा धाम यो खेलू सामा चकेवा नृत्य करू झिझिया जट जटिन गान यौ जट जटिन गान यौ हमसभ छी मिथिला के वासी मैथिल हमर नाम यौ मैथिल हमर नाम यौ नीक लागैए और हमर प्रयास यऽ कि हैप्पी फॉर यू पर तब कम मौका भेटबाक चाही आओर अहाँ सब प्रेरित होइ और नीक नीक रचना लिखी और आनंद उठाबी और देखियो हम दोनों जे छै से बहिन पाबनि बना के भाई दूज और तकर बाद हम सब लाइव छी और जे हम काव्य धारा करे छी ओकरा छोड़लो न और लेकिन हम आई लाइव एलो हाँ हमर जे आ सबसँ बड़का पैघ तऽ चित्रगुप्त पूजा अछि हमर सबके चित्रगुप्त पूजा होइया आइ नीक दिन मे हम कहलहुँ जे कलम के मन मजलू मंच पर हमरा ई अहाँके लेल साधारण प्रणाम अछि
बिल्कुल सही कह रहा छे
पूजा लाइव देखो
बहुत नीक लागि रहल है हम चाहब जे कनी अपना बारे में बता दियो कि अहाँ के पढ़ाई लिखाई केना भेल और केना अहाँ लिखब शुरू करलहुँ केना अहाँ प्रेरित भेलहुँ लिखे के लिए कनी अपना बारे में बता दियो हमरा सबके
हमर पढ़ाइ लिखाइ जे छै सभटा दरभंगामे भेल यए आओर हम इंटर तक पास केने छी मतलब इंटर केने छी आइए बस ओतबे तक रहल हम ओते तऽ अपन जीवनी बारेमे बेसी नहि बतायब कियाकि हम भावुक इंसान छी पापाजी नहि छलखिन बहुत बचपन मे हमर पिताजी गुजरि गेलखिन मतलब हमसभ चेहरो नहि देखने छियनि अपन पप्पा के ओ भागशाली बेटी नहि छी हम जे पप्पा के देखने रहब हम मात्र डेढ़ साल के रही तखने मतलब पापाजी हमर गुजरि गेलखिन तऽ बहुत सपना छलनि पप्पा के कि बेटी के हम ई बनायब उनायब लेकिन समय के फेर छलै नहि भेलै तऽ हम इंटर पास कऽ कऽ पहिलुका जमाना रहै तऽ पहिले तऽ ई होय जे बेसी पढ़ायब तऽ बेसी वाला लड़का खोजब माँ के रिक्स रहै बहुत चीज के ताहि दुआरे हम इन्टा फेर बियाह के बाद पारिवारिक जीवन मे एलहुँ तऽ हमरा कहल गेलथि सासुरो मे हमर सास ससुर सब कहलथि जे पढ़ू लेकिन कनि हमर लम्बा फेमिली चलता हमरा अपना एक्टिव ओहि समय मे हम अपने आप के एक्टिव नहि कऽ पेलियै कि हम कोनो काज कऽ सकब हम पढ़ि लेब काजो करब घर सम्हारब ओ चीज अपना आपके हम रोकि लेलियै एहिके कारण हम आगू नहि पढ़ि पेलियै हमरा बियाहके बाद माओ कहलक तू पढ़बी तऽ हम तोरा पढ़ेबो लेकिन हम नहि पढ़ि पेलियै ई हमर मतलब सोचके कारण आगू हम नहि पढ़ि पेलियै बियाहके बाद तहिना समय बीतत गेलै दूटा संतान भेल दुनू संतानके परवरिशमे लागि गेलहुँ सब चीज होइत होइत समय बीतैत गेल एक पारिवारिक जीवनमे हम चलहुँ हमरा घरमे कोइ रचनाकार नहि छथि नहि कोइ छै मतलब लेकिन जब बियाह भेल तब माँ कहलक जे कि जे तोर पप्पा के बहुत शौक छलो जे तू बेटी हमर बेटी एते सुंदर छै तऽ हम डॉक्टर इंजीनियर बनबै लेकिन तोर भाग में नहि छलो तऽ नहि भेलो से कोई बात नहि छै तऽ ई चीज की भेल तऽ हम दू हजार अठारह उन्नीस मे हम कर्म गोष्ठी महिला समूह से मतलब संस्थापिका सुनीता दास दीदी ग्रुप खोललखिन तऽ ओहिमे हम जुड़लहुँ ओहि ग्रुपसँ ग्रुपसँ जुड़लहुँ तखन ग्रुप पर बहुत सारा आबऽ लगलै लेखनी एलै डांस गान गीत नाद सबके प्रोग्राम आबैत गेलै तखने हम सखी बहिन पर मंचो से जुड़लहुँ लेकिन ओहि प्रति हम एक्टिव नहि भऽ रहि पाबै छी तऽ एहिपर छलहुँ एहिपर एना सोनी प्रियञ्जन नहि रहि रहली करोना कालमे गुजरि गेली ओ हमरा फोन केलथि कि दीदी अहाँ एना एना हम एक शीर्षक देलियै माँपर से अहाँ लिखू तऽ एगो नहि होइ छै समय करोना काल रहै आ करोना कालमे की होइ छै जे समय मतलब व्यतीत केना हेतै भरि भरि दिन घरमे लोक पैक रहै छलै तऽ ओ शीर्षक माँ पर देलखिन हम लिख देलियै मतलब हम अपन मोनक बात माँ के प्रति लिख देलियै ओहिमे हमरा फर्स्ट विजेता बनायल गेल और हम ओकर बादे से हम चालू केलहुँ रचना केनाइ
बहुत ही सुंदर बहुत ही नीक प्रयास करे से किछु भी भ सकैया और बहुत नीक अहाँ के प्रयास एनाहिए लिखैत रहू इहा हमर कामना है अहाँ के और हम चाहब कि एक दूटा रचना और हमरा सबके हाँ हाँ हाँ जरूर जरूर रचना लऽ कऽ तऽ ई एगो हम थीमो बना लेलहुँ जे एकटा रचना छै हम राखी पर लिखने छियै भाय बहिन के छै तऽ ओहिमे हम शब्द भरदुतिया जोड़ि देबै की सुना सकै छी की राखिए सुना

ठीक छै बन्धल छी मतलब एहि रचना के भाव ई छै जे भाय नहि आबि पाबै छै राखी भरदुतिया मे ई हमर ई रचना मे हम अपन भाव देलियै यऽ तऽ हम मन से ही अपन भाय के आशीर्वाद दै छियै राखी मनबै छियै भरदुतिया मनबै छियै ई एहि रचना के भाव इएह छै भाय के लेल बांधल छी मनक मंदिर के धागा बांधल छी मनक मंदिर के धागा भाई बहन प्यार के राखी भाई बहन के प्यारक राखी पावन अछि माई बहन के आशीर्वाद पाबनि अछि भाय बहिन के आशीर्वाद भैया सब बेर आबैत छलहुँ भैया सब बेर आबैत छलहुँ एहि बेर नहि आबै आबै छी तै मन के मंदिर सँ रेशम के धागा मनक मंदिर सँ ओकरी के वज्र से मंदिर बांधे छी करू स्वीकार भाई बहिन प्यार के राखी पावन अछि भाई बहिन के आशीर्वाद पावन अछि भाई बहिन के आशीर्वाद भाई बहिन प्यार के बंधन अछि एहि दुनिया के वरदान भाई बहिन प्यारक बंधन अछि एहि दुनिया के वरदान एकरा जकाँ दूजा कोनो नहि रिश्ता कतबो ढूंढ लिया पूरा संसार कतबो ढूंढ लिया पूरा संसार भाई बहिन प्यारक राखी भाई बहिन प्यारक भरदुतिया पावन अछि भाई बहिन के आशीर्वाद पावन अछि भाई बहिन के आशीर्वाद दै छी भाय भाय भौजीके आशीर्वाद दै छी भाय भौजीके आशीर्वाद कहैत छियनि भगवान भगवतीसँ अहाँ दियौ बड आशीर्वाद बंधल अछि मनक मंदिर मे धागा भाय बहिनक राखी भरदुतिया पावन अछि भाय बहिन के आशीर्वाद पावन अछि भाय बहिन के आशीर्वाद
बहुत ही सुंदर बहुत ही नीक और एकटा हम धैर्य पर लिखने छलहुँ सबसे पहिने कविता अपने आप पर ओ केने छी रचना
तो ओ रचना में हमर कोनो एहन आघात नहीं छै मतलब एकटा होइ छै ने बियाह के बाद एकटा बड़ा जंजाल मिलै छै तऽ ओहिमे प्रेम दियो भाव दियो तऽ ओ भाव दऽ कऽ या कुमारमे केना लड़की मतलब पढ़ै छै छोट रहै छै फेर पैघ होइ छै तऽ ओकरा कते स्ट्रगल करऽ पड़ै छै तऽ ओ भाव हम देने छियै बियाहके बाद सासुर जाइ छै नया घर रहै छै तऽ ओ एगो ओकरा बड़ा जाल टाइप के लागै छै केना एहिमे सक्सेस हयब तऽ पति साथ दै छथिन तऽ उएह भाव एहि धैर्य पर हम देने छी ई हमर हिन्दी मे यऽ ई हिन्दी मे

एकटा रचना छै रुद्र रस विषय छै थाना के रस छै शीर्षक ओकर थाना के रस छै मतलब नवरात्रा मे नौ रस होइ छै ने तऽ ओहि पर हम लिखने छलियै हम एकटा जुड़ल छी ओहिमे छलनि आयल छलनि शीर्षक बनेने छलहुँ तऽ वएह कनि लम्बा छै लेकिन सुना रहल छी सुनाउ की हँ हँ सुना सुना स्वागत स्वागत
शीर्षक अछि थाना के रस थाना के रस मैं गे केहन तू बनेली जवाना मैं गे तू केहन तू बनेली जवाना तोहर बेटी पर जुल्मी करैत छथि अपन मनमाना तोहर बेटी पर जुलमी करैत छै अपन मनमाना माय गे केहन तू बनेली जमाना माय बाबूजी बनेलथि अपन पैर पैर ठाढ़ रहू घर द्वार बेच कऽ बना देलक डॉक्टर माय गे तोहर पापी सेवक के मन मे जान ले लिअ दुष्ट खजाना माय गे केहन बनेली तू जवाना तोर बेटी पर जुलमी करैत छै अपन मनमाना माय गे अपन न्याय लेल जाइ छी थाना कियो नहि सुनैत अछि हमर बात के शब्द नामा कियो नहि सुनैत छथि हमर बात के शब्दनामा शब्दनामा

विश्वास के डोर ल ल क एलो तोहर चौकट के थाना एलो तोहर चौकट के थाना माय गे केहन बनेलही तू जमाना तोहर बेटी पर जुल्मी करे छे अपन मनमाना बेटी के स- अ, श्रद्धांजलि आ ओकर मन के शांति लेल काली दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती बन बन बनै लेल मांगै छियौ शक्ति के नजराना मांगै छियौ शक्ति के नजराना माय गे तू केहन बनेली तू जमाना तोहर बेटी पर जुल्मी करै छौ अपन मनमाना करै छौ अपन मनमाना माय गे केहन तू बनेली जमाना ई दुर्गा पूजा पर हम अपन माँ भगवती से केने रहियन

क्या बात है और नीरा दास जी लिख रहा है बहुत सुंदर रचना है बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप कुमार जी कुमार जी लिख बहुत नीक रचना प्रभा जी दियोर छथिन टीचर छथिन दियोर छथिन हमर
सुचिता विवेक लिख रहा है बहुत नीक दीदी हमर दियादनी छै ओहो दियादनी ये एकटा तिलकोर पर तिलकोर पर रचना हम सुना रहल छी तिलकोर पर सिया धिया मिथिलानी जानकी शीर्षक अछि हम गलती सॉरी सबसँ क्षमा मांगे छी हम हमहूँ कनी जल्दी जल्दी मे छी जे ताहि दुआरे आइ अकबका रहल छी एना नहि अकबकाइ छलहुँ पता नहि शीर्षक अछि तिलकोर अपन मिथिलाके तिलकोर जे केना एलै केना बनलै तिलकोरमे की गुण छै ई भाव देने छी हम तिलकोर में सिया धिया मिथिलानी जानकी राम पाहुन बन एला मिथिला राम पाहुन बन एला मिथिला सीता जी के बाड़ी झाड़ी घूमी घूमी देखला चारै पर तिलकोरियो चारै पर तिलकोरियो रंग अछि हरियर रंग अछि हरियर पात कोमल दिल आकार छन आकर्षक गुणक बड़ महान यो गुणक बड़ महान यो शिया धिया मिथिलानी जानकी राम पाहुन बनी एला मिथिला राम पाहुन बन एला मिथिला सजल अछि थारी में छप्पन व्यंजन सौ सजल अछि थारी छप्पन व्यञ्जनसँ ताहि ऊपर तिलकोरक तरुआ मसालासँ लटपर झोर बनल तरकारी किछु साग किछु भूजल किछु पिठार दैत कुरकुर तरुआ मनके भावैयो भावैयो मनके भावैयो एहि तिलकोरक एहि तिलकोरक गुण जगमे नहि किनको बूझल बूझल तैं पाहुन राम मिथिलाञ्चलमे तिलकोरके औषधि दबाइ बना सुगर चरम रोग पेट लेल ममरखा दवाइ बना कीड़ासँ निवारण भण्डार यौ कीड़ासँ निवारण भण्डार यौ आब भेटैत अछि सालो भरि तरकारी तैँ लुप्त भऽ रहल अछि मिथिलासँ तिलकोर यौ तैँ लुप्त भऽ रहल अछि मिथिलासँ तिलकोर यौ एक समय छल दादी नानी के तीमन बाल बच्चाक संग प्यार यौ बाल बच्चा संग प्यार यौ आबैत छलथि पाहुन घर में नहीं अछि तीमन बाड़ी झाड़ी चार के तिलकोर घर के सम्मान यो घर के सम्मान यो पाहुन परक सबके मन तृप्त होइ छलनि सासुर के तिलकोर यो सासुर के तिलकोर यो सिया धिया मिथिलानी जानकी राम पाहुन बन एला मिथिला राम पाहुन बन एला मिथिला
बहुत ही नीक बहुत नीक लागि रहल यऽ एखन हमरा कनि नेटवर्कके इशू भऽ रहल अछि तऽ हमरा लगैए कि आओर ओनाहियो अहूँके कतहु जेबाक अछि तऽ हम चाहै छी कि आब लाइवके समाप्त करी तऽ हैप्पी फॉर यू अहाँके केना लागि रहल यऽ काव्य धारा तऽ से कहल जाय
नहि नहि बहुत नीक छै काव्य धारा ई जे छै से एक रचनाकार के लेल अपन रचना लऽ कऽ प्रस्तुति हो अपन मनक शान्ति भेलै पारिवारिक भेलै मतलब हम अपन बता रहल छी जे हमर मनमे यऽ काव्य धारा के ई चीज छै काव्य धारा तऽ बहुत ही एक साहित्यकार के लेल बहुत बढ़िया मंच सबसँ बात जे अहाँ एते नीक मंच बनेने छियै जे सब मिथिलानी के या जते साहित्यकार छथिन सबके अपन आनै छियै अहूँ के पास समय नहि रहैया तखन अहाँ एते समय निकालि कऽ अहाँ एक एक एहन एहन आनै छियनि काव्य मतलब धारा पर लोक सबके साहित्यकार सबके बबली मीरा दीदी छथिन ओहो छथिन अथी साहित्यकार बहुत बड़का छथिन हुनका आगू तऽ हम किछु नहि छियनि हम अखन छोट मोट छी तऽ की कहै छै
एना मन मे नहि सोचियौ लिखते लिखते लोग बढ़िया लिखे छै आओर अहाँ प्रयास कऽ रहल छी एनाहिए अहाँ प्रयास करैत रहब इएह हमर कामना अछि आइ काव्य काव्य धारा के दू सए अड़तीस एपिसोड अछि तऽ बड़ा ही नीक हँ लागैया दू सए अड़तीस एपिसोड अपना आप मे बहुत ही गर्व महसूस होइया जे हम एतेक दू सए अड़तीस

आब हम लाइव के समाप्त करी कोनो अहाँके मन में गप अछि तऽ अहाँ कहि सकै छी आ हमहूँ अहाँके सबसँ पहिने तऽ बहुत बहुत आभार व्यक्त करै छी जे हमरा अवधारा पर लेलहुँ और फेर एक बेर मौका अगर देब तऽ हम जरूर फेर आयब बढ़िआँ से आयब एहि बेर हमहूँ कनी अखन तुरंत बाहर से एलहुँ तुरंत फेर लाइव एलहुँ तऽ कनी हमर हमरा लागैए जे भऽ सके हम किछु कनी बेसी जल्दी जल्दी सब सबके बदलिए या अपना अब में अनुभव भऽ जाय कोनो बात नै छै एनाहिए होइत रहतै और दर्शक सब अगर चाहथिन दर्शक सब हाँ। अगर चाहथिन जरूर दोबारा बजेथिन सब जते दर्शक जुड़ल छथिन सब कोई के अगर निक लगतन त और काव्य धारा पर एकेटा विनती हम करऽ चाहे छी माँ भगवती से जे अहाँ खूब दिन आगू बढ़ू और अहिना निक निक रचनाकार के साहित्यकार के अपन मंच पर निमंत्रण क के अबियो और सब साहित्यकार अबथुन और काव्य धारा के आगू बढ़थुन हम यह सब साहित्यकार और रचनाकार भाई बहन बंधु जते दोस्त महिम छम सबसे हमर यह प्रार्थना छी जे अहाँ सब जे जुड़ल छी से और जे बादो में जुड़ब तो सब साहित्यकार से एक प्रार्थना कि अहाँ सब एच पी फोर यू काव्य धारा मंच पर

अहाँके भी हृदयसँ आभार व्यक्त करै छी कि आइ एखन अहाँ समय निकाललहुँ भरदुतिया दिन चित्रगुप्त पूजाके दिन आओर एहिके साथ आइके कार्यक्रम समाप्त करै छी सब गोटाके प्रणाम करै छी अहूँके प्रणाम करै छी जय मिथिला जय